Eh? Kinde timo nde base manade no. Hi bwana jogo ramo bwana likwero gini tieko bwana dir max wabiro ka komba ka kanye. Wabiro manyo kamoro. Kuzo bwe jago ka komba ka ka police. Roto mane to mane to dang makwa ma. Eh. Tineno nade? Kwani mano to neno mane ma tini neno goni? Bwana u flat by the neno neno moro mopogore bwana. Bwana tienda late. Tinde late?
Eh. Ang motimo? Na chwanyo tienda.
Ah, kagi ngama duong ni chwanyo tiendi. Eh bwana gigo mane gik mane timore na chon. Mana jir bwana magsi gani kata mana gir eto gino no choka mera. Ban bat ni tie gi mana mana choka mayo kata mana kuchonyo tielo no. Mm. Mano ni inti ni ande. Mm. Tuge lum. Tuge lum. Bwana tuge lum ne mito mera. Mano to gino nyago gor kata ora sirikal moro dhio dhio dhio no nane. Dong sirikal mo ngega no no weche moko mana timre chon kia igni moko kia mana ande ka. Mm. Moko mitero e kot. Eh. Adwaro ni ka jogo ni thuolo loya moro. Odhi ononwa wach mar ng'ama ne keto mit mar lumno. Bwana lum mit tuge aye to bwana kang' da kang' isetieko ni bwana koro dedili mionge kwe. Eh. Mama ube koro kokasre dwa no rodhi. Seche go be ma koro ka mama udo ni luokri e luok ni bende koro ka cho tiendi moro ni gadhole idwa thin sano idwa rudhi gi sabun sano ma dhiege mo. E bwana kino mwana to njoka bwana bito kit man ne timre ka podi tin to timre ni nyaka sani. Kusu podi tin. Ah ah. Kusu kusu podu kusu duong. But nitie mara be. Eh. Eh mana joga. Bwana ni headmaster u. Eh. Dong wane sikul. Eh. Kae headmaster u nikech en headmaster en osiep headmaster wa. Mm. Ni koro osegone headmaster wa simu ni mondo kik wewa wadhi e sport. Sport to to dhi gini ne akwakra. Akwakra Eh ee. donji dhi e zonol en sport moriwo sikunde mang'eny. To kod koro ka en mipira mera jo volleyball to sikundu to koro nosedong' Mm. but pod sikundu ni e zone no. Aeto ni nikech headmaster ma ma gini ma sekadi ok e kacha osegocho ne jo jo jo soko. Mm. Ni bwana ni koro kik udhi Eh. Mago to para mage. Koro itamo we dhi e sport. Gino joga ma ka inyalo oro sirikal mondo to doga ne kanyo ero. Jopuonj ga madwa nodhi orodhi. Ae to ne gikasere ni ji ni ji obede e klas ji timo revision. Ni dhi timo penj. Ji ji timo penj to gini bende ok gitimo penj no nyithi sikul ema timo penj. Adier jopuonj kare kasere ga nade adier. Yudo ka japuonjo ka sere ma go to class, go to class. Ka gima ene modhi timo ni penj no. Ae to ka penjo biro to pod wi gin gi ywe se tafuru mos ni gin gi nono. Gichwo te. Katek, katek to chakre ka wuono kare mago dhi olos ni ya magzi. Mm. Jopuonje ma mondo set ne gi penjo, we nyithindo mondo set ne jopuonj penjo. Mondo wang' ne ane. Kokido 100 to ging'eyo ni kare gidil gi joma nade. Mano boka chieng' no. e skunde e sikul kendo gimondo idwaro bed ni ikopo nyaka notes eh. kimende go to koro wan wakia aito moro mane joga mogik eh. ka koth ochwe eh. nono chieth eh. hmm. to in gi tieti nono to koth ochwe to inyono chieth inyono chieth inyono e lum sama inyono chiethni sama idwa yieyo tiendni go e lum motimo thogo Chupa koro kochako ng'adi chupa. Eh. Chupa ochako ng'ado tiendi no. Tiendi no ge bwana en mano tiende no dama